Mariata nare nkorokwa Thompson Osoro, inche nomonto o human rights iga iga omochie o Kisii. Eissue nera yabeire ekoba enkong'u ase ense yaito ya Kenya, ase abana abanafunzi bagosamba chisukuru, chisukuru chiasambirwe chinyinge sana mpaka chisukuru echi chibwate amarieta amaya, chibwate amasomo amaya, abana barure ororo, tobwate ebiongosi korwa chisukuru echio. buna esukuru maranda yaira ero botuko. Egento nkere tofereti ko understand buna intwe abananchi korwa ase egovernment yaito ya Kenya, yaani omotete gototeina magoa, eminister magoa tamanyeti ninki kegendererete. Inche ase amarieta nkorokwa Momanyi Janai, korwa ase ensemo ye ward ya Masimba. ase ekaunti eye ya Kisii. Amang'ana aya ogosamba chisukuru itoroche ng'a yachakire gotumeka buna enchera eyemo abanto batagete gwetajirisha. Togontebia ng'a esukuru eyemo echake koyia alafu echinde chimanye kobwati chirobekane ng'a goikera bono iga eserekari teranyara ng'a nki gekogera chisukuru echi chikonyara koba chikoyia. ase ministry ya education, lasima ng'a okororekana kwabeire ng'a okobwaterana nkoro ororo, and then ase chi principle chiga chigo sikuizi abanto bakoba transferred from nowhere, abanto sikuizi mbari korerwa assessment eisaine ng'a omonto oyo naisaine koba gose ne principle. Omonto okoba abwate gose ne godfather ase government iga akorusigwa sukuru ende yonsi oirwe obe principle asegete. Kwanyora ng'a enchera yatokire, abanto aba bagotumeka erio kwenekia ng'a ba chidiri chiabo chianyarire koba chikogenda through Omweshimiwa Magoha aye ore minister ya education. Goikera bono iga nimaete ng'a nomanyete ng'a nki kegendererete. Naende mono onye obobago obo iga bwanyarire koba ogosoa chisukuru, inki gekogera internal security aye Omweshimiwa Matiang'i otaranyara koba gekogera nkora ng'a nkoimokia ere egetambokero Ase kera egento gekonyara koba kegokorekana, lakini inki keragere otebe ng'a bono iga toranyara komanya ng'a nki gekogera chisukuru chikoigoikera bono iga abaibori bagochandeka, abaibori ne school fees bakorigia gose ne chisukuru bagotinyana koba bagoakana? Aya, ase chisukuru echi enyarire koba chikoyia ase chibesa echi iga abanafunsi bagotumwa bagende kabairane nachirochio. Mboene ki tobwate ng'a nchionsi chigo chikonyara koba chigotumeka? Naende inki kiagerire mwatumire abanto mogoteba ng'a barete chibesa in cash form batari goakana direct to school account? Egekogera mwamanyire ng'a bono iga abwo ngochia gosiekerwa more, mwanyorire ng'a eye nere enchera yoka moranyare koba okonyora chibesa echio. Igo totagete eministry ya education eimokie egetambo keria gokwana ki ng'a onde bwensi ogochia koba eprinciple from now. Egento eke kegende nonya parliament eloe ebe amended batebe ng'a onde bwensi okoba eprinciple lasima oetere vetting ere tara.

Lakini siku hizi bono ogokora ng'a nonidi yogochora ba abana abwo ekiagera ch chistrike chigosamba chisukuru chiabu chire mono. There is this policy egovernment egoteba nesukuru kere yasambiru abanafunzi nabo bagoakana. Inki kerabe bobe eprinciple kuorganise abana basambe esukuru ase agocha gokora renovation ya three hundred arosie five million What's wrong on that? So we need investigation ekorwa ase chisukuru chiaito ase amang'ana aya y'ogosamba. For instance, esukuru edomu eyemo yasambirwe bono buna Nyamira. Nyamira Boys yayiete, edomu neyemo yayiete. Esukuru eri, abana abatagete bakwire na 300, 3,000 each. Abana, let's assume abana bare 1,500, Kera abana bare 1,500, that is 4.5 million chire clean. Esukuru eri ng'a okorete assessment ya damage ekorire ase edomu eri? Tomanye korwo tobe assured nomaene esukuru eye abana batakeire goakana 3,000 each. The 4.5 million ngai chigochi? Edomu neyemo eyiyete, na edomu taiyo eyayiyete mpaka ekagwa. It is just ebinto biarenge emari nabio biyiete ne erangi goaka eire 4.5 million. 4.5 million ne egento togotenenia egorofa ere osiku. Swali, egento eke the national government county national assembly goika egende erigereri erore those policies chibe amended chire osiku buya chigoteba iga. Esukuru ende yonsi kiyayiire, omonto okorokwa ne principal atake responsibility. Amang'ana aya ogosia ekerochi loophole mwamanya gochaka korigia ensemo yokonyora chiruuti chiaino ntobamanyete. Iga eministry ya education make sure ng'a mwanyorire ensemo egekogera abaibori nkwa nkwa nkoumia abare nabande batebire ng'a mbabwatie besa bagwakana ekiagera ng'a bamanyire ng'ai nobokora bwaino mokonyara koba mogotumeka. Ekotonte ng'a eclass ekemo nkeroserigwe gose two million. Eyio nekoroba ebunga romonto akoagache.